Ad neṭṭef tama n tmedliwin n tefles di tmurt n Lezzayer, ideg ara d-nemlil tuget iḍefren liman amasiḥi uqlen n twacult tamasiḥit n tmezgida tameɣradant. Kra seg-sen llan d inselmen, wiyiḍ ur uminen ulamma s Yillu. D acu kan, aḥric ameqqran deg-sen, D wid i d-yekkren deg wansayen icudden ɣer tneslemt, uɣalen akkit ddan deg yiwet n tegwa, tin n teflest di Lmasiḥ. Yuɣ lḥal, taswiɛt qerriḥet ɣef kra deg-sen. Ahat d tallit n tuɣalin ɣer ubrid n liman n yimezwura n Tmazɣa. Abrid-nneɣ ɣer tmurt iqbayliyen, anda amur ameqqran n wid yumnen yekka-d si tmetti i ireṣṣan deg wansayen ur nqebbel ara abeddel n liman. D acu kan, llan wid iqebblen abeddel-agi, xas ulamma yurǧa-ten uqehher d ttɛeṣṣiṛt qessiḥen. Amek tura i ttidiren Izzayriyen-agi akkit? Zdat n tmetti yeṭṭfen aṭas di lɛadat n zik, yerna tebna azalen-is ɣef tineslemt. Ad neɛreḍ ad d-nerr ɣef usteqsi-agi deg usinef-agi i d-nhegga. Si lmerta n wussan berriken d unadi n talwit, amdan yeḥwaǧ ad d-issukkes iman-is, seg tuccar n warway d lḥif n twaḥla n ṛṛuḥ. Anadi-agi n rrezg, ta d lehna d tallit yelhan, ama di sɛaya neɣ di ṛṛuḥ, d ayen yettawin irgazen d tlawin ad ssirmen ɣer leɛwanṣer yessidiren ara asen-ikksen fad. Akka i tella d uṛezqi yellan d amṛabeḍ, ass-a yelli-yaɣ-d ul-is.
Kini d yiwen d-ikkren seg yiwet twacult arqiqen, seg yiwet twacult akked kana meẓẓiyen akkagi. Kkreɣ-d leɛmer friḥeɣ di ddunit-iw mlikan ma rrec, leɛmer ufiɣ lehna-inu di leɛmer ufiɣ lehna di ddunit-iw makken tt-ufan wiyaḍ. Di leḥzen seg wasmi d-kkreɣ dayen ad ttwaḥqreɣ ama deg uxxam ama di berra. Ayagi kana daɣen yegla-d mam s lxuf.
Llan wid ittezzin ɣer iwezla d ssuq, wiyiḍ ɣellin di tmerẓiwt, kra nniḍen ṭṭafaren iberdan ur nessufuɣ ara. Akka i tella liḥala n tuget n yimdanen di tmurt-agi anda simmal yettnerni layas. Aṭas i yettnadin ɣef ubrid ara ten-issufɣen ɣer leslak, kra kan i t-yettafen. Ma d wid i t-yufan yakan, ttbinen-d ceɛceɛen, ferḥen, dlin-d ɣef rrezg imi kksen fad-nni skud mlalen-d d tidet. D ayen i d-tɛac twacult-agi ɣ-d-iɛerḍen i wakken ad nsel i tnagit-ines. Ilaq ad xeddmeɣ kan.

Di tmanaɣt n Lezzayer. Iḥekku-yaɣ-d amecwar d-yewwi di tudert-is d wamek ibeddel. Armi d asmi meqqreɣ, yagi kan i d ayen i yi-yewwin, ttɛiceɣ di lefsad, ttɛiceɣ deg wayen akk n diri irkelli, di la débauche, la débauche totale. D asmi zewǧeɣ daɣen, la même chose. Sɛiɣ dderya, la même chose. Alors, si watch aqlala, à force de penser, tikwal tra ttiwafuxem, tikwal tra taf ayen nniḍen, alors anect-agi kan daɣen.

Netta yella itess aṭas. Tikli-nnes tella tettawi seg wass ɣer wayeḍ ɣer truẓi n twacult-is, qrib tewweḍ liḥala-nsen ɣer wexrib. Tifrat yili teɛreq ur tbin. S tikli-nnes d yal ass, yessaweḍ yerẓa ifadden i twacult-is i merra. s tmeṭṭut-is d dderya-ines akken ma tella. Tameṭṭut-is deg wakken yeqḍeɛ-as layas si lmerta n tudert-is tezga tmehhet amar as d-yelli igenni-nniḍen ideg ara taf talwit i twacult-is xas ulamma di tirga. Ḥkayaɣ-d tadyant-is d wamek i d as-d-uɣal tudert. Yetteffeɣ akkagi Muḥ yuɣal hedren-as durkulli ɣef ɣef Lmasiḥ. Mi nekkin imarni ur steɛrfeɣ ara, imarni s-qqareɣ acu-t ubrid-agi kana, amek akka heddren akk medden fell-aneɣ, ttmeslayen akk medden fell-aɣ. Mi netta ad twaliɣ mačči amek akken yella zik i yella imarni. yettbeddil mačči amek akken i yettnaɣ amek akken yuɣal xas ad tnaɣ akkagi imi yuɣal d amasiḥi mi netta ur d-yettara yara armi d asmi yiwwas mi d-kecmeɣ ufiɣ-d yiwen umasiḥi dinna di lbiru-inu iheddeṛ akked gma Sukaritya Rakim lameɛna sliɣ tlata imeslayen dinna ḥuzan-iyi-d anda dinna yenna-ak nekki d abrid nekki d tidet nekki d tudert. Illa daɣen yiwen n wawal daɣenni, s kra n win ara yamnen yis-i ur ifennu ara, lmeɛna ad yesɛu tudert n dayem. Illa d lḥaǧ asussu i d-iqenneɛ, lḥal llant leḥwaǧ n asussu i d-iqenneɛ ara.
Arraw-nsen qrib ma rrten s lɛeqliya tamkarḍit n baba-tsen, ddan ttemnin kan.

Ma d taflest-nsen tezga treṣṣa. Ass yessawal i wayeḍ, simal yeǧhed wafud-nsen, tettnerni tmedlit-nsen. Ama d asarsen d-yeɣlin fell-asen, iɣeblan merra i ttmagaren, Ulac i izemren ad isnuber neɣ ad isseɛreq afniq twacult-agi. Iɛewwiqen-agi qqlen rennun smendageyen di tmest n liman-nsen. Amek ceɛd yut temɛict akkenni di tsuyet teswiɛt akkenni vrimo yewɛren ayendin ayendin. Ttuqehreɣ ayendin ayendin ama seg watmaten-iw ama di taddart-iw ama deg uxxam-iw ama di twacult-iw. Tameṭṭut-iw s yiman-is. Vraiment tqehhreyi akken ilaq lḥal. Inek yenker ddin-is, inek iqwan axir amek akken i yella zik yettsekkir, amek akken yella itess, iqwan axir. Qqaren-as asmi akken i yesserwa tiɣrit, asmi akken i itess, ur yeɛqil ara arraw-is, ur yettwali ara arraw-is, yezga d asenher deg-i, yezga d asenher deg warraw-is, ass-nni yelha. Nniɣ a Ṣafi ass-agi imi ur aɣ-ikkat ara, ur aɣ-ittcewwil ara deg uxxam, ass-agi diri. Ur skateɣ ara am wakk-a i skateɣ zik, neɣ ur sserwiyeɣ ara lḥif am wakk-a i sserwiyeɣ zik. Ttusumeɣ, ttẓallaɣ fell-as etou. Acu, llan daɣen i warraw-iw, arraw-iw imar-nni ttaɣen-iyi akka kan awal, tteddun akked-i axaṭer meẓẓiyen, ttwaɣten akked-i ma ruḥeɣ ad ẓẓalleɣ akked-i di texxamt, ad ẓẓalleɣ di texxamt, ttwaɣten akka kan akked-i, ttẓallaɣ akka kan akked-sen, ṣeffaḍeɣ-asen, ma mlihin-nniɣ yeɛǧeb-asen lḥal.

Nniɣ-as d ṣṣeḥ zik aṭas lwext i ḍeggaɣ di ddunit-iw uqbel a k-issineɣ, a Sidi Rebbi semmeḥ-iyi akk deg wayen akk xedmeɣ, efk-iyi ay ak-iqqimen a t-ɛiceɣ di ddunit-iw, a t-ɛiceɣ kan i keččini, ad xeddmeɣ kan ayen ara k-iɛeǧben d wayen ara k-isferḥen, ayen ara d ak-yerren lɛezz, leqder d lɛaḍima i yisem-ik amqeddes. Kkenni
ur steɛṛfeɣ ara mi d-yekcem akken i yusa-d si lxedma. Yuɣal suɣeɣ akken fell-as, nniɣ-as i yi-d-inni, i yi-d-inna gma-k, tura akka igi ad heddren akk akka medden fell-aneɣ, i yi-d-inna, i yi-d-ttmeslil, kulli teqqar ayen kar d-yinis, iffeɣ i ubrid.
Yerna mi iɛedda uqehher, ibɛed fell-asen d ussan, atan itteddu-d wayeḍ s wudem nniḍen. Akka i tella tettidir twacult-agi di yal ass. D acu kan. Deg wayagi merra, ɣur-sen ttbut belli yettraju-ten liser di trennawt sɣur win akken-nni i sen-d-ittaznen tazmert. Yuɣal cuyya cuyya, semḥaseɣ i wawal d tudert. Semḥaseɣ i wawal d tudert, ad tt-serseɣ akkagi kan deg yiḍ, ad kecmeɣ ɣer texxamt ad ṭṭseɣ, ad tt-rreɣ s awal d tudert, ad semḥaseɣ, yuɣal yeɛǧeb-iyi lḥal. Yeɛjeb-iyi lḥal, yuɣal mi ma asmi yella dagi kana, mi ma arraw wis mahen yettawi ad yettẓalli akkud-sen, ttuɣuɣ fell-as, qqareɣ-as amek akka a baba-twen iruḥ d axeṣṣar kunwi ad tkemmlem. Yuɣal quand même asmi Asmi semḥaseɣ i wawal d tudert yuɣal steɛrfeɣ, steɛrfeɣ, nniɣ-as Ṣafi d ayen yelhan, amek akka yerna tettnaɣeɣ, amek akka ay d-ihedder akkagi yerna ad ttruɣ akkagi fell-as, abrid yelhan yella nekkni ad nelḥu di ṭṭlam, yuɣal quand même yuɣal steɛrfeɣ, yerna walaɣ-t netta amek ibeddel irkelli, amek yella zik amek ibeddel.

Nḥmed Ṛebbi neckeṛ-it tura nhenna, nufa-d lehna ama deg uxxam-nneɣ, ama di twacult-nneɣ, ama ḥemdullah nḥmed Ṛebbi neckeṛ-it.
Ɣas akken yuged fell-asen uɛayaṛ n wid i ten-ittilin, tezga twacult-agi tettara lɛiwaḍ i Lmasiḥ, tettḥemmid-it ɣef tukciwin-is n ṛṛeḥma d lxiṛat i s-yeftin. Seg yimiren ar iḍ-a, aṛeẓqi.

Yerra igduden s ddaw lḥekma-nneɣ, yerra leǧnas s ddaw n uḍar-nneɣ, ixtar-nneɣ d lweṛt-nneɣ. Ayen akk s wayes ittzuxxu Yeɛqub, win i iḥemmel. A baba Ṛebbi, ay agellid ameqqran, bɣa ak-iniɣ tanemmirt tameqqrant ɣef tṣebḥit-agi i d-nɛac akked deg-k di lehna di talwit. Tanemmirt ɣef lemḥarba-inek, tanemmirt ɣef twaṣṣra-inek, tanemmirt ɣef lembunsay-inek. Tanemmirt ɣef lqut-agi i ɣ-d tefkiḍ n Rebbi imi ɣ-d tserkiḍ yal ass qbel lxaṣ. Barek-itt s yisem-is d Nɛisa Lmasiḥ n d Rebbi. Err-it d ccfa, d ddwa, d leqneɛ i ɣ-d ssen neɣ ɣ-d ttakken tazmert i wakken i k-neɛbed. Saḥit imi ttakeḍ i wulaw i d wid ixuṣṣen, d kečč kan i lbab n lxirat. Tettubarkeḍ di lebda ma deg yigenwan ama di lqaɛa. Yettubarek mmi-k awḥid ɛziz n Sidna Ɛisa Lmasiḥ d tezmert n Ṛṛuḥ-ik Iqedsen. Amin.

Ma d Miss Ḥusin, yesselmad adlis n tira iqedsen i yigerdan deg uɣerbaz n ssebt di temliliyin n tmezgida. Iḥekku-aɣ-d amek yella yettɛici uqbel ad tamen twacult-nsen s Lmasiḥ. Netta yella d argaz iweɛṛen, d argaz ittessen, ittess ccṛab, ittess skeṛ, Tameddit mi ara d-iɣes i lxedma, ikkat-aneɣ. I leɛmer i d-ifka leḥnana-ines, a ɣ-iḥseb d arraw-is, nekkni ad t-neḥseb d baba-tneɣ, neɣ a ɣ-yeǧǧ a nehder yid-s, a neqqim a nqesser. Iɛedda kra n lweqt umbeɛd, d ayen i ɣ-yeǧǧan newhem amek armi i ibeddel tikli-s baba, yuɣal-d s abrid, ifka-d leḥnana-ines i nekkni, yerna ifka aṭas n lweqt daɣen i nekkni, iḥseb-aɣ d arraw-is, neḥseb-it d baba-tneɣ, d ayagi i ɣ-iǧǧan. Neqbel abrid n Lmasiḥ s sshala axaṭer d winna kan i yeḍfer, d win i t-id-yerran s abrid.
Amidwil-ines ɣer tama igerdan d wamek i d-ilḥa yid-sen, d tabrat, d izen yeddren ɣef ddemma n imezga i d-iṭṭuqten sɣur Yillu.
Sidi Ṛebbi yefka-yi lmezya ad qedceɣ di tmezgida, yefka-yi amkan gar warrac, nesselmad-asen abrid n Lmasiḥ.